Essalamu aleýkum, hormatly şu efiri diňleýänler. Olaryň hemme hemmäňiziň öýüňize saglyk dileýän. Aýal gyzlarymyzam gijäm bolsa düýnki geçen 8-nji mart baýramy bilen gyzgyn gutlaýan, gutlamak bilen Hmm, şu gowy günlerde ýaşamagyny arzuw etýän. Türkmen halkymyz ne käbirleri aýtýar da, aý inha siz türkmen halkyny söýeňzok, gowy göreňzok. Bir düýbünden ýalan zatlar. Sebäbi näme üçin? Biz türkmen halkymyzy, türkmen watanymyzy gaty e, söýýäs.

Radi našowy naroda. Na bir zat aýdyp bereýin, na şu biziň türkmen halkymyzyň bir gurýan oýny, olar bizi pikir edýär-de, biz bir üýşen bir stada baran diýýärler-de. Yok, biz oňa olar pikir etýär, biz hiç zatdan habar özümiz nähili isleýän bolsak, biz şo maly edip hem ýaşamalydarys. Oň sebäbini hem häzir düşündirip bereýin. Biz edýän işimizi ramka ýaňky çykarylýan kanuna laýyk edip ýaşamaly. Bular ýaly samsyklara ynanyp hiç wagt durmuşda pod diktowka ýaşap adamlara hiç hili biz ýol alyp bilmeris şo sebäpden diktaturaň garşysyna biz hökman göreşmeli biz bu bize ýöňkelýän bi neme gyrýas diýýäs hapaçylykda günä biz günälerden biz özümizi arassalamaly Şoň üçin hem şu edýän işimizde biz aktiwnyý işler alyp baryp, diňe öňe gideliň, ildeşler. Olar bar-a, aýdýar-da, sizi diýýär, biz köpüsi aýdýar, aňyrda çykyş edýärler ýa-da habar gelip dur aňyrdan, şu eýle-de, beýle-de üýşenlerinde gürrüň edýärler diýýär. Näme üçin indi daşary ýurtdan her hili zatlar aýdýar? Biz olary arkamyzda götermäne taýyn diýýär. Ýöne şeýdip adamlary olar nämä salýar ýaňky kerewiň nemesine dagy bir kletkä salýar. Şeýdip adamlary aldap, ine näçe oglanlar gitdi, türmeler häzir zabiti. Düşünýäňizmi? Na biziň illeşimiz bilmeýinden Murat gitdi. Başga da men bilýän ýaňky ol Bezirgen diýip bir oglan ýaňky Orsbazardan soňam bi Änewden, pa-moýmda, şol sudýaň kömekçisi bolup işleýärdim, şol şoň mal habarlar bar mende. Onsoň ýene biri Çoganlydan, şyhlardan, ana, hersine ýigrimi üç ýyl iş kesdiler şolar. Ol Türkmenistan men aýdyp ýörün-de mydama-da, Türkmenistanda ýaşlarymyz bolmasa, Türkmenistan bir uly neňe mazaçylga öwrülýär Türkmenistan. O biziň ýaşlygymyz aňyrda duraslary gelenoklar-a. Näme üçin dursunlar? Iş ýok. Hä. Hökümet tarapçyn tarapyndan üpjünçilik ýok düýbünden. Şol sebäpden biz edýän işimizde diňe aktiw işler alyp baralyň. Ol dogry bir ýalňyşsyz adam bolmaýar-da, her bir adam ýalňyşyp bilýär. Ýöne o edýän ýalňyşyňy düzedip hem bolýar. Şoňa da biz düşüneliň. Şol sebäpden geliň ählimiz e, jem bolup diktaturaň garşysyna ýurdumyza barmaň ýoluny gözläp, şol ýollarda gitmek üçin, şol ýollary tiz amala aşyrmak üçin, öz dogan-garyndaşlarymyzy görmek üçin, şol üçin alada edip, şoň üçinem şol ýoldan baralyň, şo ýollar bilen gitsek, Türkmenistanda gözellik bolar, Türkmenistan döwletimiziň ýaşlaram öz watanymyza dolanyp bararlar. Sebäbi näme üçin? Ýurt başyna bir akylly adam gelse, ol hökman formada ýaňky Türkmenistana öz ýaşlaryny çekmäň ugrunda bolar. Ýöne gynansagam, ine men öňki gepleşikleriňem birinde aýtdym, ine häzir Ukrainada Söweş gidip otyr. Şo taýda bolýan zatlar, şo taýda ýaşaýan biziň işläp ýören watandaşlarymyz bar. Içinde aýal-gyzlaram bar. Hä, okap ýören oglan-gyzlarymyz bar. Näme üçin türkmen hökümeti şo zatlar barada alada edenok? Ýöne geplänlerinde aýdýarlar, biz edýäs diýýär. Hany görkeziň darag, mysal görkeziň. Düşýärmiň? O gury gepläniň näme peýdasy bar? Mysal görkeziň. Berdimuhammedow, a näme etdiň? Sen prosto bara özüň o taýda bu taýda näme edip şol gopbamçylygy öwrenen sen düşäňizmi? Sen şoňa öwrenen adam sen. Men seni birinji sapar segsen, pomon segsen üçdemi ýa segsen dörtde gördüm nemede ol. Ol eý, Gökdepäň winzawrynyň direktorynyň öýünde. Men edil şo wagt ýaňky e, Belarusiýadan geldim. Belarusiýadan geldim ýaňky aňarda interesowat etdiler da Türkmenistandan wino getirip boljakmy, bolar boljakmy? ýerine-de olar aňyrdan tehnika berer diýdiler. Onsoň ýaňky ulguşan malako halka gerek zatlar da onsoň şo zatlary sen söwda edip çalşyp bolýar-a. Diňe ol ne mysal üçin ne Türkmenistan Baranowsk diýip bir şäheri bar, şo taýda Ýaňky bi ýorgan neme bi düşekleri bejerýärler-dä ýaňky ol neme prostün diýýä, nawluçka şo zatlary bejerýär, şoň üçin beri berýärler pagtany. Ol baryp dawno organizowat edilen zatlary organizowat eden adam şol. Häzir pahyr ýatan ýeri ýagty bolsun. Olar ýaly generallar akylly düşünje. Akylly düşünje ol pasol bolmagam gowy. Bolmagy olam gerek ýöne edil şo wagt pahyr Ilýa Weljanow ministr aborona bolanda şu zatlaryň öňüni alardy, toýs şu zatlaryň bolmazlygyny gazanardy. Sebäbi men ol adamy bir ol patolokdan geplämok ol adam barada. Men liçni özi bilen perediçki aňyrda görüşýädim şo taýda. Şo sebäpden bara ol ýöne gury sözden peýda ýok, ine Reşit Meredow hem ol tribunalarda çykyş edýär, ministr inostrannıh del, daşary işler baradaky ministr. Oň olaň etjek bolýan oýunyna-da düşünip bolýar. Häzirki wagt meniň pikirimçe Türkmenistanda, Türkmenistanda ýaňky ýagdaýyň gowulaşmagy üçin alada etýän bolsa ýaňky daşary ýurtdaky, imенно ýaňky Ukrainadaky oglan-gyzlarymyz okap ýören, oglan gelin-gyzlarymyz işläp ýören şolar barada informasiýany halka ýetirerdi. Halkdan gizläp sen wara, halkdan gizleýäň, znaçit siz ogrynça bir işler edip ýörsüňiz. Ogrynça alyp barýan işleriňiz ol göz görtele mälim-ä inow. Näme üçin mara biz hiç bir bir aktiw aktiw bir eme hereketlerimiz az. Men öňem aýtdym, ýene gaýtalap aýtýan, men bu işlere entek şol 92-den bäri başladym men. togsan ikiden bäri, ýöne hiç wara adamlar biziň oglanlarymyz zatlarymyz biri birine düşünenoklarmy nämemi köpüsi ine daşary ýurtda hemmesi şolaň prezident boljak bolýa dogry dogry ýöne kim bolmak isleýänem bolsa şol prezidenti halk saýlamaly Şoň halk, ine Berdimuhamedow, Aýdalla Nyýazowam, şony halk saýladymy? Ýok, halk saýlanok. Halk saýlanda bular ýaly bolmazdy. Häzirki gündäki kynçylyklar, halka berilýän azarlar, şeýle kynçylykly günler bolmazdy. Şol sebäpden ne başga ýerde de okap ýören oglan-gyzlarymyz bar. Şolaryň hem köpüsi şu wagt Türkmenistanyň ýagdaýy gowy bolsa, şol Türkmenistana barmagyň ugrunda. Sebäbi olar görüp otyr. Gördüler-de, näçe ýyl bäri görüp otyrlar. Daşary ýurtda-da süýji zat ýok. Ol dogry, daşary ýurtda ine, daşary ýurtda ol bar, bul bar diýýä. Ol adamyň özüne bagly. Özüne bagly. Men ony diýmek bilen oglanlar alada edenok o zatlar barada diýemok. Tüweleme olaram ana iş neme edýärler, iş edýärler. Hä, şo zatlar barada pikirem edýärler. Pikirlerini paýlaşýarlaram. Ol gaty gowy zatdyr. Geliň türkmen halkymyzyň azat bolmagynda, türkmen halkymyzyň diktaturadan, onsoň beýleki bolýan zatlardan azat bolmagy üçin bile hereket etsek, türmelerimiz beýdip dolup gitmezdi. Türmeden çykýanlar çykýanlar keselli bolup çykmazdy, tuberkuliozly. O taýda-da bir köpüsi bir sähel wagt geçse, şo taýda ondan soň öli çykýarlar. Soň ölýärler olar, pahyr bolýarlar. Sebäbi adamda bir normalny iýip-içki bolmasa, adamda bir nemesi, ýaňky iýip-içki, bir gowy syýasat görüp, bolçulykda ýaşap, rahatlyk, gowy gije-gündiz ýatyp ukusyny alyp, şeýle bolmasa, her bir adam bolsun, oň nemesi razum diýilýär-dä, ýaňky aň-düşünje pese düşýär. Şol zatlaryň ugruna çykalyň. Türkmenistanda ynha biz ynha aý balnisalar açýas, ony etýäs, muny etýäs. Açanyňyzyň näme peýdasy bar o taýyp adamlar nedostupny bolsa. Ellerinde puly ýok, ýaňky normalnyý derman satýanlardan alýar. Ýene-de bir Bir ahyrynda ýene bir zady belläp geçjek zadym, ina ýurtda koronawirus ýok diýip. Koronawirus ýok bolsa, ol näme üçin ol adamlary şeýdip bölek-bölek oturdyp başlady? Adamlara maska geýdirip başlady şol kabinetde oturýan, toý ýygnaklarda oturýanlaryň köpüsini. Ýene-de bir şutaýda bellemeli zatlaryň biri, näme üçin şol hökümetde işleýänler Ol şo ýygnanyşyk bolýar welin, Berdimuhamedowyň şeýdip gözüne seredip bilenoklar. Ýöne şo elleleri, ellerinde bir şeýle bir ýazylýan neme bar, şony ellerine alyp şeýdip ýazyp otyrlar şu aşak seredip. Haçan bizi görüpdi-ow, eline gül alyp, dyza çöküp güldi şol hökümet serkerdesi diýildi indi prezidente şeýdip gül berenini. Ine şu barada Geldi Kärizow hem aýdyp geçdi da etat biziň türkmenlerimiz eýdip ýaşamady. Şu merdana bol küküregini şeýdip gerip iki eli bilen baryp Salamlaşýardy, ozallar diýip, şony ol Geldi aga-da belläp geçdi. Geldi Kärizow-da. O sebäpden geliň şu durmuşda gowy bolmak üçin ählimiz jem bolalyň. Haçan-da biz agzybir bolsak, haçan-da biz

Konstitusiýa, protiv korrupsiýa, protiv kaznokrastwa, protiv barada alada edeliň. Goý degme şu biziň edýän aladalarymyz